Dwi'n mynd am braich mae i fod yn Cymraeg i gyd. Mae bach fel sort of family sport ni, so mae dad fi'n gwneud e. Fi'n cofio dad ti, ie. Ie, mae dal yn gwneud e. Roedd brawd fi arfer wneud e, mam fi'n gwneud e weithiau. Pawb, mae pawb yn wneud e. O fi benni lan gyda glandular fever, ond dwi fi di raso'r holl blwyddyn gyda fe, heb gwybod. O fi dweud wrth fy ffrind fi, Joe, yeah, I'm pretty sure, fi fi'n mynd i Gemau Cymru am wlad. By fi'n out GB a wedyn by fi'n mynd i Baris. A oedd e fel, oce. Okay.
Un o fi yw Manon Lloyd, cyn seiclwyr proffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd i cwrdd â rhai o seiclwyr gorau Cymru a dod i'n nabod nhw tymau bach yn well dros sgwrs ar y beic. Heddi fi dydyn ôl i rwle sy'n dala lot o atgoffion i fi, lle treileas i pedair mlynedd fel rhan o tîm Pryden. Velodrome Manceinion. Fi 'di dod i cwrdd â rhywun sydd wedi ennill medal efydd yn y Gemau Gyfanwlad a rhywun oedd yn rhan o'r tîm Olympaidd oedd wedi ennill yn Paris blwyddyn diwethaf, Lowri Thomas. Lowri, neis i cwrdd â ti 'to. Neis i gweld ti.
Shwd i ti heddi? Dwi'n ok, sut wyt ti? Ia, good.
Beth yw'r plan ar y trac heddi? Ni gyda bach o flying efforts heddi, nice. so all sprint specific, gyflym yeah. iawn, max speeds fath o peth. Ie, yeah. ti'n gwneud um, efforts ar y trac just nawr, ti'n edrych yn pwerus iawn. Pwy fath o rife i ni'n siarad? Beth yw numbers ti ar y trac? Peak power fi, mae'n bouty 1400 ish, wow. tim bach fwy weithiau os dwi'n teimlo'n really dda. Yeah. Ond ie, yeah, mae track i gyd am power to weight ratio, so yeah. dyna beth ni'n mynd am really. Faint o effort ti ar ôl gyda ti ar y track nawr? Tri awr.
A ti'n mynd nôl lam mewn 5 munud, so yeah, so... a gadael ti'n mynd

Fi'n teimlo'n rili gas i dod i siarad i ti jyst ar ôl yr effort 'na, ond shwt teimlad sydd yn y coesau nawr? Sickening.
Dwi isio crio i Chile neud yn gwell. Ie. Ond ti methu. Anodd yy stingy, stingy iawn. Mae'n jyst yy mae'r lacto jyst yn not nice. Faint o amser bydd e'n cymryd nawr i'r teimlad dod nôl yn y coesau? Yym
O leia pum- pump i deg munud, mwy na Ie. thebyg, pump i ddeg munud, ond... A wedyn pryd by' ti lan nôl 'to? Yy, tua dau ddeg munud o nawr, Ie. mwy na thebyg, ie, ddim lot o'r amser. Ond barod i fynd 'to?
Lowri, mae isie ni siarad ambyti tatŵs ti. Fi'n big fan. Dwi jyst i casglu rhai random dros y blynydde. Dwi'n mynd am braich mae i fod yn Cymraeg oh, nice. i gyd. Smoi god sut dwi'n mynd i wneud e. Draig bach bydd yn neis. Falle. Daffodil. Rownd y Mabinogi hefyd, dwi'n meddwl dwi eisiau darllen fwy am nhw, yeah. dysgu mwy a wneud rhywbeth. Mae rhai sy'n meddwl y fwyaf yw rhai, wel, Cymraeg fi. Dwi gyda Dyfal donc a dir y garreg. Oedd fy mam-gu yn anfon fe i fi ar ôl i fi methu wneud tîm fa' 'ma ond wel mae'n applicable iawn... Ie ie. ...i beth dwi'n neud pob dydd a wedyn... Yn bendant. ...jyst gyda hiraeth fi jyst lawr fan 'yn. O neis. Yym.
O's hiraeth gyda ti? Dwi'n hoffi bod ma, dwi'n hoffi ymarfer yma, ond os dwi gallu bod adre, os dwi gallu bod gyda teulu fi ac yn Casnewydd, gwell gyda fi hynny. Ie, yeah, mae'n teimlo neis bod gytra, dwi'n meddwl. Neis, ie. Yeah. Ond, uh, dwi'n mynd i wneud effort arall, ond... Cer ti, cer ti.
Pob lwc.
siarad y sesiwn, oedd edrych yn galed. Anodd, falch iawn bod e drosodd. Faint o gweithe ti ar y trac mewn wythnos? Tri neu pedwar waith yr yeah. wythnos nawr. A ti'n neud fel 30 eiliad, a wedyn yeah. cael fel 20 munud

Reit o lowri, ble ti wedi dod enw i? Oedd coffi yn lyflu mynd hyn. Mae'n ffantastig, mae pollen yn spot neis iawn. Yn wedig yn y haf, mae gwyrdd dre fyna, luscious. Eisiau yeah. neisau fyna, coffees, oh, nice. chilling between sessions. Faint amser i ti wedi bod yn Manceinion nawr? Ti a tair blwyddyn, okay. just about just drosto, ers i fi bod lan gyda um, GBCT.
Hello. a ti'n enjoy fe? Mae'n neis iawn.
Yeah. Mae'n neis iawn. Dwi'n hoffi byw yn y city. Mae'n eitha gwahanol i Abergavenny, yeah. adre. Weithiau dwi'n dwi colli gweld y teulu fi. Fi'n cofio raso gyda ti pan mae fi wedi dechrau seiclo, o'n i'n neud fel y Cycle Cross Leagues yeah. pob, pob weekend dros Cymru. Fel o ti wedi dod mewn i seiclo? Mae bach fel sort of family sport ni. So, mae dad fi'n cofio dad ti, ie. Yeah.
yeah, da, mae dal yn neud e. Roedd brawd fi arfer neud e, mam fi'n neud e weithiau. Pawb, mae pawb yeah. yn neud e. Ti wedi tyfu lan?
Ie, yeah, dwi wedi fod yn neud e ers fi fod yn fel 4 neu 5. O ti wedi raso nes bod ti'n 10 pimp efe? Ie. Yeah. A wedyn, beth digwyddodd prynig? So ti jyst wedi stopo raso? Ie, yeah, pretty much. O fi benni lan gyda glandular fever ond dwi wedi raso'r holl flwyddyn gyda fe heb gwybod. So fi'n dechrau yn yr ail y man youth tour a fi'n fel pedwerydd neu rhywbeth. Erbyn ras ola fy blwyddyn o fi'n third from last. So oedd yn tyn bach o fel moment o something's not quite yeah. right. O'n i'n mynd i'r yeah, doctors o'n i just fel yeah, glandular fever. A fi angen cymryd dau mis off o beicio a unrhyw fath o chwaraeon, a wedyn oedd e jyst rili mynd nôl i unrhyw fath o ymarfer, jyst yn mentally yn fel rhy anodd, basically. Yeah. A oedd fi jyst methu cweit cael y motivation yn iawn i cael neud e. Mm. Eto, oedd fi'n trio am fel pimp blwyddyn, basically, jyst pob blwyddyn bydd fi'n mynd i Castle Coombe a neud jyst fel un ras, a oedd fi jyst fel, no, not interested. Yeah. So oedd e jyst yn, ie, gwahanol i mynd o raso a ymarfer bron a fod pob dydd ers fi fod yn 5 i 15 a wedyn jyst Dim byd. Methu. Ie, ie, fel o ti di manager hwnna, ti'n modd mynd o, ti'n modd, oedd e'n bywyd ti gyd, Ie. i just dim byd. I fi ddim.
fi ddim, really. Ie. Fi ddim yn neud yn dda iawn. Roedd e'n ar yr un amser yn neud fel GCSEs a popeth. Yeah. Ond oedd motivation fi 'di mynd i gyd o' fi jyst dim yn sdim ots 'da fi neud unryw beth o' fi ddim eisiau neud unryw beth. Oedd e'n jyst sort of fel y mental health bit sy'n dod gyda fe sydd dwi meddwl pan dych chi'n bach yn henach chi 'llu gweld n'w bach fwy. Ie. Ond pan chi'n un deg pump chi ddim yn gwbod unrhyw beth... Ie. ...am hynny. O' fi jyst yn mynd trwyddo fath o jyst sbel bach o fel like depression and all that stuff heb rili gwbod dyna beth oedd yn digwydd, oherwydd, ie, yeah, fi ddim, ddim yn ymarfer. Yeah. A oedd yn fel, yeah. turns out, really useful for the mental health. Yeah. o fi, yeah. a, yeah, o fi jyst byth yn gwybod. Fel o ti'n gwybod o ti'n barod i dod nôl, oedd fel moment i fel, right, fully committed. Ie, yeah.
o fi'n gorffen yn sixth form, a dad fi jyst yn dweud, rhaid mynd bant i prifysgol, just cymryd blwyddyn, cael proper go, Ti ddim yn wneud unrhyw beth arall ond wyt yn siawns gyntaf fi i cael bod fel professional athlete. Yeah. O fi ddim angen gweithio, o fi jyst yn ymarfer a bwyta'n iawn a cysgu'n iawn a fi'n cael wneud y habits o fi byth wedi cael. A oedd e jyst yn meddwl o fi di tyfu, oedd fi wedi rhoi pwys ymlaen, oedd fi jyst wedi gwneud popeth oedd fi angen gwneud i cael fod yn sprinter. Oedd fi'n lwcus iawn, oedd Rachel Draper jyst wedi dechrau bod y um, sprint coach gyda Cymru. A oedd hi'n fel, come along, trial tipyn bach. A, ie, yeah, mynd am y gemau cymanwlad. Oedd e'n step fawr i meddwl, right, fi'n mynd i mynd mewn a mynd i'r gemau cyfanlad? O fi o hyd wedi cael fel just mental checklist heb... O fi just yn siŵr o fi mynd, o fi mynd i dod arno i Tîm Cymru, mynd i'r gemau cyfanlad, a wedyn byddai'n mynd arno i Team GB, a wedyn byddai'n mynd i Paris. O ti'n gwybod hyn cyn bod wedi digwydd, ie? Ie, o fi dweud wrth y ffrind fi, Joe, ni'n mynd mas yn coffi, a o fi'n dweud, yeah, I'm pretty sure, bydd fi'n mynd i gael mewn cymryd am wlad, bydd fi'n out GB, a wedyn bydd fi'n mynd i Paris, a wedyn fel, okay. A ar ôl, ie, ar ôl, um, ar ôl Paris blwyddyn diwetha oedd e'n dweud wrth fi, not that I doubted you. Ond oedd ti mor bell o fanna. Um, ond oedd fi just yn siŵr bydde yeah, fi'n neud e. Yeah. A oedd e'n step mawr, oedd e'n gwahanol iawn, ond mae'r tîm yng Nghymru yn ffantastig. Yeah. Bod fanna gyda Emma Rhian. O'n nhw'n fwy ifanc na fi, so fi yn

Maen nhw'n ffantastig. Oedd e jyst yn set ni lan yn arbennig am gweddill yeah. y gemau wedyn ni. Yeah. So ar ôl y gemau, yep. pryd oedd fel y GB call-up wedi dod? Sut oedd hwnna gyd wedi digwydd? Wel, oedd fi'n cael dod yn dod mewn i'r gemau, oedd fi'n cael dod ar un neu ddau camp a oedd fi'n siarad gyda GB a jyst bod really want to go, um, please. Um, a wedyn y mis hydref ar ôl y gemau, so sort of

A mae pa, gyda pawb arall sy'n dod arno fel 18. Ie, yeah, pa, pawb arall wedi bod yn y system. Ie. Yeah. Ie, yeah, tan bod yn 14, jyst wedi cario ymlaen efo. Ti wedi mynd bant a dod nôl. Mae dim lot o pobl wedi gwneud na, dyn nhw? Na, na, ond dwi'n grateful iawn i wedi gwneud oherwydd dwi wedi dod mewn i fel wedyn ni gyda perspective yn yeah. gwbl gwahanol. Dwi'n lli gweld Er dwi'n cael diwrnodau sydd ddim yn great, realistic- dwi lles yn ôl o jyst bod fel, wel, could be worse. So yeah. mae'n neud yn haws i dod trwy ddo pob dydd, mae'n neud popeth, chi allu ffroi popeth yn perspective. A wedyn Paris. Oedd hwnna'n rhan o'r plan i mynd? Yep, yep. yep. Oedd ti'n wedi mynd, ond y ti'n reserve? Oedd e'n anodd iawn i sort of acsepto bo' fi jyst fynna fel teammate. Ie. I ddechrau gyda. Ond, wel, y tîm oedd yn mynd, o'n i'n ennill. So o'n i'n meddwl, os dwi'n next up to y tîm yeah. sy'n Olympic champions. Mae'n safle rili really neis i bod yn yeah. ond fi'n credu mae'n safle rili really galed hefyd i just tmod, bod na gwylio nhw'n ennill a ti'n yeah. tmod eistedd na, allai wedi bod yn rhan yeah. o'r tîm na. Oedd e'n definitely Oedd e'n sort of fel it's ok, it's ok, it's ok a wedyn o'n i'n dod i race day a chi 'llu newid y tîm lan i 30 munud cyn y ras. Jyst i neud siwr os oedd unrhyw beth yn digwydd, unrhyw salwch, injury, unrhyw beth, oedd Scott uh, hyffordd yn neud i dweud warm up. Oedd ti'n neud popeth?
Just in case.
Ie, yeah, oedd oh. fi'n neud y warm up i gyd. A wedyn oedd yn fel 30 munud mas, oedd yn fel ti gallu mynd a newid nawr. A oedd yn fel, oh gosh. Okay. O fi'n mynd, o fi'n newid, o fi'n teimlo'n oce, okay, ond wedyn o fi angen symud pethau fi i gyd mas o'r pen. Fel yeah. bod fi ddim yn y, gwybod, yn canol pawb. Yeah. Oedd e, just, o fi wedi symud popeth, oedd y merched di ffrwy fi hugs i gyd. O fi eisiau bod yn teammate dda yeah. i'r tîm. O fi'n balch iawn o'r merched yn yeah. raso. Oedd hynny yn anhygoel i weld. Yeah. Oedd e'n crazy day. Um, a oedd e just yn mor dda i gael gweld bod ffrindiau fi di gweithio mor galed a cael beth o'n i wedi gweithio am. Oedd e yeah. e just yn fab. A siwr oedd ti'n just bod yn y game e? Y peth o fi'n dweud o fi'n cael, o fi'n cael all of the kit, none of the pressure. So yeah, fi really... Yeah, yeah. just gallu joio popeth. Ar ôl y ras, ydy just fel, right. Yeah. Ar ôl day one, o fi'n cael gwylio beth bynnag o fi eisiau. O fi eisiau mynd i sports arall, o fi gallu mynd i gweld yeah. nhw, mynd rhwnd Paris, a just, yeah, just chill o mas, a joio fod yn gwylio gemau Olympaidd. Yeah. So gêm Olympedd nesa, wyt ti'n mynd? Ie. Wyt ti'n mynd? Ie. Hwna'r gol mawr nesa i ti fe? Ie, dwi'n meddwl, um, oedd e'n gret i cael yn fynd fel reserve, a, ond oedd e'n neud fi eisiau fe fwy. Yeah. Dwi beth di teimlo'n fwy o motivation. i cael mynd yeah. rhywle, oedd fi just fel, this is it. Dyma, yeah. dyna beth dwi eisiau gweld, dwi eisiau bod ar top y podium yn y gemau yn ympaidd a just cael wneud hynny. A oedd hynna fel real moment of, yeah, sort yourself out, that's it. Yeah. Make sure you're there next time. Blwyddyn nesa, gem y gyfamlad. Edrych mlaen? Ie. Bydd e'n absolutely wicked. Dwi'n meddwl y tîm bydd ni'n ffrwyd y gilydd gyda Emma Finucane a Rhian Edmonds. Bydd e'n ridiculously fast, to be honest. yeah, so, ti'n bod, y tîm sydd yn Prydain nawr, mae yeah. siw gymaint o'n nhw'n dod o Cymru. Mae'n rhaid yeah. eitha hyderus yn mynd mewn i'r gymau yeah. gronlad bydd O, oh, bydd e'n ffantastig.
Bydd ni'n cael, ti'n bod, ymarfer dy gilydd cyn mynd. Gobeithio bydd ni'n cael mynd i gas newydd. Fy'n o'n neis. I wneud fach o holding camp gyda'r tîmau arall, herwydd, ie, yeah, ni gyda full roster bydd e just yn such phenomenal environment i fod rhan o, yn yeah. mynd mewn dda fe, a ni'n gwybod beth ni'n neud tro yma, byd ni ddim quite more nervous, byd ni just yn mynd mewn yn gwybod byd ni gallu bod mor gyflym, yeah. basically. Chi'n credu fi chi'n ennill?
Yep.
Ie. Ie dwi meddwl dwi meddwl gallwn ni ni ti'n gwybod y tîm ni llu ffrwydio gilydd. Ie. Os os mae popeth yn mynd yn iawn mae'r abilities y pobl yn y tîm yn ie wicked. Diolch am y chat Lowri, mae'n bod lyflu i dal o lan gyda ti a pob lwc gyda popeth sy'n dod lan. Diolch am dod lan.